ndichiimba nongo vanhu vakawanda pandaitaura kuti jose aina basa ai ndichauda achiti chi achiningira nhasi kuti ndazowa reminder kuti ndakambokutichii dada mataura e takavaka dzimba nejose hazvina kuramba kuti ndanoshanda ujose uchidzoka padhini andambozviramba izvo zvitori right isi totomutaitomboendawo ndamashow tidzoka tho mashow achanga ari angasina na basa mashow ekujuzi yango taitoshandira hembe zvedu nechii nekuda sei mari yedu iri muno muzimbabwe muno muno isusu tirimo muzimbabwe takafa dzokai padeni kudzoka kudeni akuurayi nyamukashaudana basa nazvo vosana basa nejosekamugare dzimba makudzoka kunzi muzogara mudzimba dzamakavaka yenyu do shauda shaud shaud all you want now stand with my word jose aina basa wekuzimbabwe tizoshanda tese kuno ah. nhamo yedu ndeyedu tese ndimuridzo miswa iyoyo Ko ndaitomboku respecta zvekutodaro ka uchirova masong ako music dzako chichi but ukuona matauriro amunoita aya kaya hamene kuti munombotanga manyatsofunga here kana kuti kana kuti munongonakidzwa nekutaura waiziti vamwe vanhu munoita nge munosympathiza nevanhu but munoita nge munofara kana vamwe vanhu vachitambura handiti mukuona koziva vangandudze kuti hanzi ndakambozvitaura dzokai dzokai iwe unoti kune munhu anofara kugara kusouth africa here iwo kana wakazvitarisa iwe unonyatsofunga kune munhu anofara kuti ainini ndinogara south africa nini wangu wakamboona vanhu vachitiza mbavha here kuno kutona kuno kwanogara vachitange masoja vanhu vese vanoona south africa like especially inini kwandogara inini ndoona ndogara cape town inini but wakamboona kuti vanhu vanoita ramange masoja vanowandira kubuda mumba kuti unobuda mumba watanga watarisa katuka three so kuti kwakachena here vanhu anonetsekana akanonoka kupedza basa noti kuti chii but anozati ndikasvika ka ndini easy target mugeto handiti handisi kutaura vanhu handisi kutaura vanhu vanogara kumasebhabhu ini ndikutaura vanhu vanogara kugeto but iwe nhasi zvinezvi wakuti wakutaura wakuudza vanhu iwe kuti hanzi ndakakuti idzokai ndakakuti endi muri idzo iwewe endi muri idzo ndaifunga kuti vakadzi vaya vaya vaipopota kuti vavadzinga papurazi ndaifunga kuti vakadzi vaya vaya ndaifunga kuti vanopenga ini bcause ndaitoti haiwa endi muri idzo munhu akabva kune vanhu angamboita izvozvo amana munenge madhakwa here chii yeah? wangu vanhu hapana vanhu vanombofarira life yevakurarama waiziva iwewe nepfungwa dzako iwewe orit tomboti mathousands evanhu vari kunoku vese vari kunoku kusouth africa bcause havasi vese vari kuita mari kwakunoku vanhu vakawanda vari kungosurvivawo zvimwe zvezvino vanhu ivavo vese vakauya kuzimbabwe uku handiri kuzvona vese obva watanga kutengesa musika iwewe anotengerwa ndiani ndiani anotengerwa ani ndo mahaso ariko kuzimbabwe ekutengesa ani ndo mahaso aripo anozotengera umwe ndiani vanhu vese vakaita mainterpreneur anotengera umwe wacho ndiani zvimwe zvamunotaura ka zvinoda kuti vanhu mumbotange mambonyatsofunga so handiti not kungonakirwa nekutaura kuti ha ndakamu apa uri kutofara handiti zvikuita sekutoti zvikutonakidza situation ine vanhu sha anoona ini nangu handisi pamahwani handikuona but ndikutaura pane vanhu vari pamahwani handiwaizi sha usatambewo nekusvikirwa nemhomho yevanhu ka ichikutokudza kuti siya zvinhu zvese zvaunazvo izvi uchibva watoenda andiona ee vanhu vanoita kunge madestitute haisi nyaya yekuti vanhu vari kunakirwa sha vanhu vari kutsvaga handitaona vanogona vasina mari yavanayo kana kuti kuita mari dzekuvaka dzimba zvinoexpecta obvious vanhu vari kuzimbabwe vanoexpecta kuti munhu akaenda kudiaspora ka akufanira kuno akufanira munhu akacrossa border akufanira kutobva atoya ane mari havasi vese vane rombo rakanaka wangu handii kuzona titori nevanhu vanenge vachito tinenge tichitotambura tisu vamwe wacho anditoona tinenge tichitotambura anditoona takangofanana life yatiri kungorarama yakangofanana nelife yekutongoraramwa nevamwe vari pazimbabwe anditoona but zvazvinozoita mani zvodai so orit mhomho yese yadzoka kuzimbabwe ivo mabasa vanhu vari kumboti mabasa ariko ariko ariko nekuti kune vamwe vanhu vakaita sei vakavhura space hati kuzona ndopamusinga understand ipapo pane vamwe vanhu vakavhura space kumuva kwakaita vamwe vanhu vachibva kuzimbabwe kwakatocreata space kuti at least vasara vamwe vacho vachiita se vachijegera zvakangodaro andoona bcause hapana munhu anoenjoya kuti ari kugara especially anogara cape town andoziva inini haa ah, ndokutaurira munombotikumirawo mavhidhiyo tokurakidzai vanhu vachibatwa ngunzu kunoku masikati vanhu vese vakatarisa and vanhu vachiotaura kuti iri igweje ringaribatwe handimaona hazvinakidzi ah, handiti but people they do that for survival bcause vanoziva kuti isusu tikauya kuzimbabwe ka vamwe vanoziva kuti haso rangu haso rangu inini handina connection inini kuzimbabwe munhu ndo zvanenge achizati handina link inini handozona akana ti handisati ndagadzira project rangu rekuti ndidai so ndidai so but ukuona munhu anoita se munhu anotrya kwozoita mentality yekuti vanhu vese vari kujoza vari kutambura thats not it tinongoona nemacompanies kunoku mazimbabwen chachao vari kurana mabig companies maconstruction companies theyare making millions vanhu ivavo so ivo vati dzokai dzokai kunoku dzokai kunoku no no no life haifambe sekudaro mukuru wangu haa ndaitombokurespecta zvekudaro zvekutodaro but haa pamwe mandirakidza kuti pfungwa dzenyu ka haa mheno kuti pamwe mamakadhakwa here pamwe muchitaura handi mazora e, eh, ndoziva chero mukazofunga zvamafunga izvozvozvo vanhu vanogona kuzotaura kuti chakati chakati but chokwadi ndo chandataura izvezvizi ndoziva kuti chokwadi ndo chandakuudzai kana muri munhu ane pfungwa dzonyatsofunga ka muchaona kuti pabhaizika pama muchitaura hazvinakidze baba hazvinakidze vanhu vese vamuri kuona vari kuzvarira kumakembu amaona hazvinakidze hazvisi zvokuti unopembera kuti ndakakuti idzokai ndakakuti idzokai vanhu vanenge vachitoda kudzoka sha vanhu vanotoda kugara kuzimbabwe zvekutodaro vanhu vanotoda togara kuzimbabwe kwekuya vanhu wese vanoona vanenge vari kusouth africa especially vanhu vari pasouth africa bcause south africa haisi kure nezimbabwe padhuze kungokurosa kudai so watopa chose andiona saka kusi kuti wekuti anzi kunozoshamisira zvekuzoti zvazoshamisira but mentality ine vanhu vakaona nofunga kuti munhu akatouya kukapa akauya kusouth africa abva atoita mamillions emadollars saka kufanira kutovaka kati munhu wese ari kuwesta mari zviri kwese zvezvi we have people vanowana mari muzimbabwe more than mathousands nemathousands but havana kana dzimba dzavakavaka handimaona ndo life yavanenge vakachuza tine vanhu vanotambira mari shoma kuno kuku vanotonge vatori vamahouse girl mahouse maids ari maona vari vanoshandira varungu vachiita sese but vakavaka dzimba vari kuendesa vana kuchikoro handiti kuona saka iwewo zvaunozosvika pakuti munhu mukuru akadaro e ane rasta rakarembera kudaro wosvika kuti hanzi vanhu vese ngava dzokaenda kakudzai kuti dzokai hee mukuzoita nge madestitute haa wangu wangu haa usadaro hayi ndazvitaure handiexpecte munhu akaita seyoga dai uriwo uri kutosympathiza nevanhu handizvozvona e bcause vanhu vese vauri hapana ari kuda anonakirwa izvezvi izvi munombokumbirawo information tokupai information kuti hamana muri ikokoko imimi chimbotipai information chii chiri paground tokuudza handimaona mapepa ese anenge achitaurwa kunzi mapepa mapepa arimaona variko vanhu vari kuatakwa vatori nemapepa variko vanhu vakabvarurirwa mapermits avo inini special inini pane vandotoziva anoto achitoenda kunorinywa mapepa vanoshandisa maaslam maaslam andozvona vanoshandisa maaslam papers ayaya anosvika kuhoma facebook vorobva ranobvarurwa handiti zvinodependa no wasangana na refugee officer akaita sei anokubvarurira kuti aiwa ticharinywa bepa rako just because vanhu ava havade vanhu vechi vekuzimbabwe but mazimbabweans acho mukamaona ariko kunoku ari kushingirira just ungoti akwanise kurarama mm. noti kuti kuenjoya hamenowa kuti mentality yeflambo yekuti munhu ari iflex munhu ari pakapa kana munhu ari pajoza ari kuita flex thats not ita umana munozvitora kupi zvamune muchitaura izvo aiwa miswa yawo mana vanhu vese vari kufara kuti vanhu vari kuzorara mukembi ye takambozvitaura ye chichichika zvinoratidza kuti muri kufara like kutoti ha vanhu vari kusafa saka ngavadzoke dzokai titambure te hanzi dzokai titambure tese tigadzire nyika yedu tese what does that mean ukunyatsofunga nepfungwa dzakaita sei eh. adzoka ititamburi tese and then what kana nematambura mese handiita zvona munhu vanhu vari kutosacrifiza sha vanhu vari kusacrifiza kuti plus maresources mashoma ariko kuzimbabwe at least ukuona chii ukada kutora kuti population yevanhu vari diaspora handiti including vari kuna nauk kuna naeurope nekuna naamerica uko handiti ubva tora newe kuna nasouth africa kwese tongoti vese vakangobuda munyika vandikuona vanhu ivavo they played an important role pakuti vanhu vari kuzimbabwe like now vawane mabasa handiri kuzviona bcause dai vanhu vese vavari muzimbabwe mabasa amuri kuchema nawo kunzi hameno ah, 90 ah, percent 90 percent unemployment rate ka dai itori pa100 percent hmm. dai iri pa100 zvekutodaro saka eh, mukuru wangu pabhaizika pabhaizika zvifadze izvo and i don't expect that kune munhu akaita senge artist renyu rakaita senge zvamuri izvo we don't expect that people should sympathize nevanhu vanenge vari pamahwani hapana munhu anomboenjoya kurarama musango hapana munhu anoti anzi ndoda kupisirwa kupisirwa furniture yangu inini kana kuti ndofanira kutorerwa zvinhu zvangu nekuti ndiri foreigner handimaona hazvinakidze vanhu vese they are trying so hard kuti kutoti vamwe vacho kutoshanda vachitounganidza zvinhu kuti vauye kuzimbabwe but nguva yacho inenge isati yakwana chete munhu anenge achiona kuti hazvisati zvaita zvaari kuda zvinenge zvisati zvaita handitoona zvaari kuda zvinenge zvisati zvaita but imi manje mukazozviona nge makanyanya manje munoudza vanhu mushonga kudaro haa musazodaro haa musadaro kuurayawo mano